Abusuafoɔ mekyerɛkyerɛ obi biara ɛne video yi a wo hu yi ɛkɔma yɛ nuanom a ɔmo wɔ Ghana a ɔmo pɛ sɛ ɔmo to ɔmo meat pie ɛwɔ ɔmo asanka mu aberɛ a ɔmo nni oven nti me bɛ use me stove yi as example ama w'ahwɛ ɛkwan a wo bɛfa so ayɛ dɛn ato wo meat pie no nti ahyɛsɛ nea wo bɛyɛ ne sɛ wo sɔ coal pot no wie a na w'ama bidie no ayɛ dɛn ahye kakra. na wode wo kantan ayɛ dɛn abutu gya no so? Ɛnsɛ koropɔɔto biara, akɔtɔ no foforɔ na ayɛ na ayɛ wo kantan bi sensɛn so, ahaa, nti wode bi to so wie a na wode w'ayowa no ayɛ dɛn asisi so, na wode another ayowa akɔva so te sɛ deɛ mede me deɛ akɔva so yi, ahaa, nti wowie a na woagyae ama no asi so saa ara na kyerɛ sɛ ɛhiti, nti ɛhiti wie a wobɛhu sɛ ɛmu no bɛyɛ dɛ ɛbɛhiiti kama na kyerɛ sɛ biribiara da n'akwan so. Ɛsiane sɛ ayowa no yɛ adeɛ a ɛho hia yie paa nti, mɛrekomande sɛ wobɛyusu ayowa a ɛyɛ mmono a wontwi mu mako da. Nti sɛ woyusu deɛ wɔatwi mu mako da a, wobɛhu sɛ sɛ wode si so a, ntutuo bɛyɛ ade ɛbɛhyɛ aseɛ afiri mu aba sɛ medie. Medie a, I think sɛ abɔ ɛnyɛ mmono te sɛ deɛ how na mesi dwen no. but sɛ wowɔ Ghana na sɛ wokɔtɔ a yɛ a ɛyɛ mono a, na wode si gya no so a, ntutuo hwee nyɛ dɛ ɛmfiri mu mma. Enti saa na yɛ dɛ wohia. Enti sɛ wode ayewa no si so awie no a woakɔva so no, ɛsɛ sɛ wogyae ma no asi so bɛyɛ fa sɛ 20 minutes bi. Ɛmu ahyɛ ase ayɛ dɛ ayɛ hye. Enti this is the perfect time a wobɛhyɛ ase ayɛ dɛ aade wo meat pie no. Sɛ wopɛ meat pie full recipe no a, ɛwɔ me page ha. Enti ne paakye a na wanya mmerɛ kakra no akɔ kyɛke. Enti aha yi, wo meat pie no hyɛ aseɛ yɛ dɛ aade wɔ w'ayewa no mu sane sɛ w'ayewa no ayɛ dɛ ayɛ hye. Ɛmu ayɛ hyehyeehye kama paa nti no wo aade no nkakra nkakra nkakra saa na wode ayɛ dɛ agu mu. Ayewa yi ɛbɛ take five meat pies pɛ ɛsiane sɛ ɛmu nso but sɛ wowɔ ayewa a ɛso a a yɛahyɛ dɛ ayɛ no kama ama wo a, ɛnneɛ wobɛtumi ayɛ ade bebree. Na make sure sɛ deɛ wode bɛkɔ bus no nso no, ɛne deɛ ɛsi gya no so no bɛyɛ dɛn? Ɛbɛfa pɛpɛɛpɛ. Ahaa, nti no, seesei a ade yɛ meat pie no awie, nti yɛabɔ kosua na yɛde ayɛ dɛn? afefa so normal way no ara mm-hmm sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛnya saa rich brown colour no aha nti mpakyɛw yɛn nuanom a yɛwɔ akwantuo mu deɛ yɛwɔ access to oven nti mesrɛ wo ɛnyɛ w'adwene sɛ wobɛyɛ no stove no so because yɛ no stove no so no a na woantumi ɛnya mmerɛ ama no a wobɛhyew pae no nti ɛsiane sɛ yɛwɔ saa akonya no a yɛwɔ oven no deɛ yɛbɛyi so yɛ oven no ara na yɛde yɛde ato Wei yɛ yɛn a yɛwɔ akwantuo mu no. Ba yɛn a yɛwɔ Ghana no deɛ saa process wei na wɔyɛ dɛn wobɛfa so na wode ato meat pie na ayɛ dɛ ayɛ kama. Nti wode kosua no a wabɔ no afa ho awie no na wode wayewa no asɛ asɛ abutu so a ɛsi egya no so no ahaa na ayɛ sei kama kama kama kama na kyerɛ sɛ wama no asi so ara bɛyɛ 20 minutes bi asa aka ho nti wobɛwie no wo meat pie no bɛto ayɛ fɛ. ayɛ kama na kyerɛ sɛ wo nso ayɛ dɛ woatumi ayɛ dɛ adi nti sei ɛna wobɛtu meat pie no ɛwɔ kropɔt so nti i hope sɛ obiara nya idea no it doesn't matter kropɔt bi a wɔ biara as far as sɛ wɔ counter ɛwɔ so no deɛ wobɛtumi ayɛ dɛ ayi so sɛ w'ani gye video ho ampa kyerɛ yɛ na wafollow na wahyɛ na walike ama yɛ mede biribiara ase